Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesù Kristu, l-imħabba t'Alla, u l-għaqda fl-Ispirtu s-Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Insellmu mill-ġdid lil ħutna kollha, l-komunità parrokkjali tagħna, u 'l dawk kollha li qegħdin isegwuna permezz tal-Facebook din l-Ewkaristija illum il-Ħadd, Jum il-Mulej. Il-Knisja qiegħda tiċċelebra s-Solennità tat-Trinità Qaddisa. Noffru wkoll din il-quddiesa għar-ruħ Ġekki Ġili, Ines u Salvino Camilleri. Nis'al Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għaddimt ħafna mill-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u bil-laqgħat il-ġmielijiet. Ħtija tiegħi, ħtija tiegħi, bla kbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imma Aqsa Marija dejjem Verxni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Iħenn għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Glorja lil Alla fil-għoli tas-smewwiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħħru b'hekk l-Imberku, innadurawh, inaddoċċih, irrodduh lejk ħaj għall-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla l-Missier li tista' kollox, Mulej il-Imem Waħdieni Ġesù Kristu, u li Alla ħoloq f'Alla għalin u f'sir, int li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għenien għalina, int li tneħħi d-dnubiet tad-dinja billi qattalt Karl, int li qiegħedt fuq il-lemin tal-Missier għen għalina, għaliex int waħdek Qaddis, int waħdek Mulej, int waħdek li għola Ġesù Kristu. ma' l-Ispirtu s-Santu fil-glorja ta' Missir Alla. Amen. Nitolbu. O Alla Missier li nbgħatt fid-dinja l-Kelma tal-Verità u l-Ispirtu ta' l-qdusija, urejtna l-misteru tiegħek ta' l-għaġeb, agħtina li nistqarru l-fidi vera billi nemmnu fit-Trinità Qaddisa u nadoraw Alla wieħed fis-setgħa u l-kobor tiegħu. b'Ibnek, Ġesù Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan, flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta' dejjem.
Qari mill-ktieb tal-Esodu Dak iż-żmien Mosè qam filgħodu kmieni u tela' fuq il-muntanja tas-Sinaj, kif kien ordnalu l-Mulej. U faq u ħa f'idejh iż-żewġ twagel tal-ġebel. Imbagħad il-Mulej niżel fis-sħaba u waqaf hemm maġenbu, u xandar l-isem tal-Mulej. U l-Mulej għadda minn quddiemu u għajjat, Jaħweh, Jaħweh, Alla li jidher u jħebb, tqil bix-xjada u kbir fit-tjieba u fil-fedeltà. Mosè minnufih inxteħet, qal wiċċu fl-art, ta qima u qal, Jekk jien tassew sibt ħniena quddiemek, Sidi, ħa jiġi sidi ġo nofsna, nitolbok, għax dan hu poplu rasu iebsa. Aħfrilna ħsunietna u ħtijietna, u ħudna b'wirt għalik. Il-Kelma tal-Mulej. Inradu l-ħajr lil Alla. Qassam responsorja li ngħidu ta' min ifaħħrek u jgħollik fuq kollox għal dejjem, ta' min ifaħħrek u jgħollik fuq kollox għal dejjem. Imbierek int Mulej Alla ta' missirijietna, ta' min ifaħħrek u jgħollik fuq kollox għal dejjem. Imbierek iswed qaddis u msebbaħ flimkien ta' min ifaħħrek u jgħollik fuq kollox qaddejja. Imbierek int fit-tempju tas-sebħ imqaddes tiegħek flimkien ta' min ifaħħrek u jgħollik fuq kollox qaddejja. Nbierek int, li qiegħed fuq il-kerubini, li ħarstek tinfed l-abbissi flimkien, ta' min ifaħħrek u jgħollik fuq kollox għal dejjem. Nbierek int fuq it-tron ta' saltnatek flimkien, ta' min ifaħħrek u jgħollik fuq kollox għal dejjem. Nbierek int fil-wisa' kollu tas-sema flimkien, ta' min ifaħħrek u jgħollik fuq kollox għal dejjem. Għeluq għat-Tieni Ittra ta' San Pawl Appostlu lill-Korintin. Ħuti, ifirħu, ħabirku għall-perfezzjoni. Isimgħu milli wieħed jgħidilkom, Kunu ta' fehma waħda. Żommu s-sliem u Alla tal-imħabba misliem ikun magħkom. Sellmu lil xulxin b'għewsa qaddisa, il-qaddisin kollha jsellmulkom. Il-grazzja ta' Sidna Ġesù Kristu, l-imħabba t'Alla u l-għaqda fl-Ispirtu s-Santu jkunu magħkom ukoll. Il-Kelma tal-Mulej. Bil-għoddu ħajr minn Alla.

Dak iż-żmien Ġesù qal lil Nikodemu, Alla hekk ħabb id-dinja li ta lil Ibnu l-waħdieni biex kull min jemmen fih ma jintilifx, iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma bagħatx lil Ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaqq mid-dinja, ma biex id-dinja ssalva permezz tiegħu. Min ma jemminx fih ma jkunx ikkundannat. Min jemmen fih ma jkunx ikkundannat. Min ma jemminx huwa ġa kkundannat għax m'emminx fl-isem tal-Iben il-waħdieni ta' Alla. Il-Kelma tal-Mulej.
Uħud illum qegħdin jiċċelebraw din is-sollennità tat-Trinità Qaddisa. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. U t-Trinità Qaddisa trid tfakkarna li d-destin tagħna huwa Alla. Għax Alla huwa mħabba. Unjoni eterna ta' mħabba. Trinità hija ċirkulazzjoni tal-imħabba t'Alla li ma taqta' xejn. Għaliex kif għedt it-Trinità hija d-destin tagħna. Għaliex aħna maħluqin għalih. Aħna lkoll maħluqin għalih. Id-dinja hija tinda sabiħa temporanja. U mingħajr l-inizjattiva ta' Alla ma konniex naslu biex nifhmu min hu Alla l-Missier li hu wieħed u uniku. Alla li mhuwiex 'il bogħod minnek, imma li qiegħed ġewwa qalbek, għaliex aħna lkoll tempju tat-Trinità. Alla jgħammar fik u inti fih, u għalhekk ilkoll għandna l-possibbiltà li nħobbu bl-istess qalb ta' Alla. Illum qegħdin ngħixu f'soċjetà fejn il-bniedem irid jieħu l-post ta' Alla, fejn il-bniedem irid ikun hu s-sid tal-ħajja. Irid ikun hu l-patrun tal-ħajja. Imma l-veru dramm tad-dinja, il-veru dramm tal-ħajja hu li Alla jeżisti. Li aħna m'aħniex għallat. Li Alla kien minn dejjem u jibqa' għal dejjem. 'l għaliex id-dinja hija l-marka ta' Alla u lil Alla m'għamlu ħadd. U għalhekk quddiem u minkejja, minkejja din l-attitudni, din l-imġiba tal-bniedem, Alla xorta jibqa' jurina l-imħabba u l-ħniena tiegħu. Anke jekk tiddeċiedu li nitilqu mid-dar tal-Missier biex ngħixu l-ħajja kif irridu aħna. Imma ma rridux ninsew li l-ferħ qiegħed filli inti tħobb lil Alla u lil Ġesù. Irridu nkunu xhieda li nwasslu l-ferħ lil oħrajn Għaliex meta wieħed iħobb tassew tidher il-qawwa fih. Il-Mulej irid li aħna ngħixu l-ferħ tassew, il-paċi tassew. U quddiemna l-Mulej poġġa poġġa għażla u qalilna għandkom il-libertà li tagħżlu t-tajjeb u l-ħażin. Imma Alla qed jitlob minna li aħna mhux nagħżlu jekk ma nagħżlux it-tajjeb nagħżlu l-ħażin jiġifieri nifhmu jew waħda jew l-oħra le Alla qed jgħidilna għażlu dak li hu tajjeb għax it-tajjeb għandu konsegwenzi tajbin u l-ħażin għandu konsegwenzi ħżiena. It-triq it-tajba twassal għad-dawl, it-triq il-ħażina twassal għall-mewt. U għalhekk jien fil-libertà tiegħi, fil-libertà tiegħi, irrid nirrealizza dak kollu li hu tajjeb. Il-Mulej qed jitlob minna din l-imħabba li hu tana biex inkunu nistgħu ngħadduha lill-oħrajn. Alla ma jieqaf qatt iħobbna. Jibqa' jħobbna sal-aħħar, minkejja dak li aħna, minkejja dak li nagħmlu, minkejja d-djufija tagħna, minkejja t-tbatija tagħna, minkejja d-dubji tagħna, minkejja l-fraġilità tagħna. Alla jibqa' jħobbna kontinwament u għal dejjem. Għaliex hu jħares lejna b'ħarsa ta' mħabba. Għax Alla jimxi mhux bħalna. Alla jimxi fuq il-qalb. Dak li hemm fil-qalb. X'hemm f'qalbek. U l-qalb turi inti min inti. Il-qalb turi inti x'ismek. Huwa verità li f'kull bniedem hemm it-tajjeb. U meta wieħed iħobb, jirnexxielu jara aħjar aktar minn ħaddieħor. U għalhekk din l-istedina li l-Mulej qed jagħmlilna Ġesù f'din is-Solennità tat-Trinità Qaddisa li kif għedt li tfakkarna li d-destin tagħna huwa hu u li l-imħabba tiegħu qiegħda magħna kontinwament ma taqta' xejn. Ejjew niftħu għajnejna għall-oħrajn u nħares lejn l-oħrajn bħala rħija oħti. Ma nistgħux inħarsu lejn xulxin b'indifferenza. Meta nħarsu lejn xulxin b'indifferenza jfisser li jiena qiegħed naqbdak 'il barra minn ħajti. Mulej Ġesu' tana l-imħabba tiegħu biex aħna wkoll inħobbu lil xulxin bl-istess imħabba li hu ħabbna. Imħabba li verament l-imħabba vera li kemm kultant tweġġagħna u tista' tweġġagħna hija l-imħabba li timla l-qalb tagħna dik is-serenità li Alla jixtieq li aħna ngħixu ħajjitna. Ħassejt tagħrfu lejn il-Mulej li meta jasal il-mument Huwa jsejħilna għad-destin tagħna li huwa Hu. Ikun imfaħħar Ġesù Kristu. Dejjem ikun imfaħħar. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. u f'Mulej wiħed Ġesù Kristu, Iben waħdieni ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel jaslu ż-żmien. Alla minn Alla, Dawl minn Dawl, Alla veru Ibn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Iżel mis-smarwijiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna, u ħareġ ġisem bis-setgħa tal-Ispirtu s-Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salvuh għalina mbagħad għada ta' Ponzu Pilatu miet u dfnuh, u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqaddsa. U tela' s-sema, u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaqq mill-ħajjin u l-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollhiex tmiem. U fl-Ispirtu s-Santu u l-għeljad tal-ħajja, li ġej mill-Missier u mill-Iben, ilu meqjum u mweġġa' flimkien mal-Missier u mal-Iben, u li tkellem b'fomm il-profeti. u fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Appostolika nistqarr mgħotija waħda għall-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-Papa li jrid u l-ħajja ta' żmien il-ġej. Amen.
Adoraw illum ferħ kbir nigglorifikaw lill-Missier u lill-Iben u l-Ispirtu s-Santu u flimkien nitolbu. Missier Alla li tista' kollox f'isem Ibnek ibgħat l-Ispirtu s-Santu fil-Knisja biex iħarisha u jeħrisha minn kull tiġrid ta' ħżiena u jżommha sħiħa fl-imħabba tiegħu. Nitolbu. Ismagħna nitolbuk, Mulej. Mulej, Missier Qaddis, ibgħat ħafna ħaddiema għall-ħsad tiegħek biex jgħallmu l-ġnus kollha u jgħammduhom fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu. nitolbu. Ismagħna nitolbu Mulej. Missier ħniena, sieħeb lil ħutna l-mejtin kollha fil-glorja tiegħek fejn Ibnek isalta miegħek flimkien mal-Ispirtu s-Santu, tlieta Alla wieħed għal dejjem, nitolbu. Ismagħna nitolbu Mulej.
Missier ħani wettaq bil-grazzja tiegħek lil dawk li huma mġarrbin minħabba f'ismek. U agħtihom l-ispirtu tal-verità u tal-qawwa kif wiegħed Kristu Ibnek, nitolbu. Smagħna nitolbu, Mulej.
Missier Alla li tista' kollox, agħtina li nagħrfu lilek u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu, ħa nemmnu li int Alla wieħed, nittamaw fik u inħobbuk, nitolbu. Smagħna nitolbu, Mulej. Missieru Qaddis, nitolbok ukoll għal. Komunità parrokkjali tagħna għal dawk kollha li qegħdin isegwuna fuq il-Facebook dil-Ewkaristija biex Inti Mulej tidħol fil-qalb tagħhom tagħtihom il-Kelma Tiegħek u l-Imħabba Tiegħek u tgħinhom f'kull mument li huma għandhom bżonn. Nitolbok ukoll Missier Qaddis għal dawk kollha li huma morda. u dawk li jridu jagħmlu xi interventi mediċi diffiċli biex inti Mulej tagħtihom l-għajnuna, il-faraġ u l-qawwa. Nitolbu. Ismagħna nitolbuk Mulej.
Missier Qaddis, aħna ma nafux x'għandna nitolbu kif imiss, ibagħtilna l-Ispirtu tiegħek fin-nuqqas ta' ħila tagħna, ħa jidħol għalina qudiemek bit-talb tiegħu, bi Kristu Sidna. Amen.

Nitolbu inti biex dan is-sagrifiċċju tagħna jkun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqagħu lejn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir il-glorja ta' Ġesù għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja Mqaddsa kollha tiegħu.
Mulej Alla tagħna, qaddes dawn l-offerti li qegħdin nagħmlulek aħna l-qaddejja tiegħek.

tajjeb u ta' ġida s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr, ma' Ibnek il-waħdieni u mal-Ispirtu s-Santu. Int Alla wieħed, int Mulej wieħed. Mhux għax waħda l-persuna, imma għax fit-tliet persuni n-natura hi l-istess waħda. Għax dak li inti għarraftna u aħna nemmnu dwarek, nemmnuh l-istess dwar Ibnek, u xejn inqas dwar l-Ispirtu s-Santu. B'hekk fl-istqarrija tal-fidi fil-veru Alla minn dejjem ta' dejjem, naduraw tliet persuni f'natura waħda, magħżulin minn xulxin u ndaqs fil-kobor. Dan il-misteru jfaħħru bl-anġli u l-arkanġli, il-kerubini u s-serafini, li ta' kuljum leħen wieħed jgħidu u jtennu bla qiegħda, Qaddis, qaddis, qaddis, Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art mimlija mill-glorja tiegħek. Osanna fil-ogħla tas-smewwiet. Imbierek min ġej f'isem il-Mulej, osanna fl-ogħla tas-smewwiet.
Qaddis tassew int, Mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti, il-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesù Kristu, illi meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħa l-ħobż, b'radd il-ħajr qasam, ta lid-dixxipli tiegħu u qal.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

Agħmlu dan b'tifkira tiegħi.

Magħfrulek, Mulej, il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għax għoxbok tilqagħna hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu s-Santu jgħaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Dakarh, Mulej, fil-Knisja tiegħek imxerrda mad-dinja kollha. Wettaqha fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li jgħinu u mal-ministri tiegħek kollha. Dakarh fil-qaddejja tiegħek Jackie Gili u Ines u Salvinu Camilleri li inti jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din il-ħajja, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenn għalina lkoll nitolbuk, agħti lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqaddsa u m'Alla Marija, ma' żewġha San Ġużepp, mal-Appostli. Ma' San Ġwann tas-Salib u mal-Qaddisin kollha, illi jgħixu fil-ħbiberija miegħek sa mill-bidu tad-dinja, agħmel illi magħhom infaħħruk u nsebbħuk b'Ġesù Kristu Ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek, Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu s-Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ejjew nitolbu flimkien it-talba lill-Mulej Ġesù, Għallimna, Missier, li inti mis-Semewwiet ma tgħaddix ismek biex jisħaq ġnattek, ikun li trid int kif fis-sema hekk hawn fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dinubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fid-diġ. Ġrib, iżeħħ ħissna minn tedin. Għalissa nitolbu, Mulej minn kull denja agħtina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem minn inub u mħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew u nittamaw il-hena u l-miġja tas-Salvatur tagħna, Ġesù Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, il-qawwa u l-glorja d-dejjem. Mulej Ġesù Kristu li għedt lill-appostli tiegħek, Inħallielkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Agħtiha s-sliem u l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix u ssaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll.
Minn qalbna nagħtu din il-paċi lil xulxin. Paċi magħkom.

Għen lil dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-Ħaruf u lejn. Ej, ma jistħoqqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżżid kelma waħda u ruħi tkun imfejja. Flimkien Ġesù maqbul.

Ejjew flimkien nagħmlu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesù, jiena nemmen li inti tinsab tabilħaqq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u kulħadd. Int taf li nixtieq nirċevih ġewwa fija. Imma ġaladarba bħalissa ma nistax nilqgħek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesù tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġli bl-imħabba lik. Biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik. Nittama fik. U nibqa' nħobbok għal dejjem amen. Papa għal din it-talba sabiħa. Missier Eterni Tista' Kollox, il-kenn tagħna f'kull periklu, lejk aħna nduru meta nkunu imħabbtin u mtaqqlin għax int isserraħna. B'fidi nitolbuk biex tħares b'kompassjoni fuq dawk milquta. Agħti, Missri Etern, lill-mejtin u l-faraġ lill-imnikkta. Ejjaq il-morda. Serraħ fil-qalb il-moribondi. Kun ta' saħħa għall-ħaddiema tal-kura tas-saħħa u għerf għall-mexxejja tagħna. Agħtina nitolbuk il-kuraġġ li nilħqu lil dawk kollha li fil-bżonn u bl-imħabba. sabiex flimkien inkunu nistgħu nagħtu glorja lill-isem qaddis tiegħek. Amen.

Sellmu flimkien lil Marija billi ngħidulha, Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-Mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, u l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midemnin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbu. Mulej Alla tagħna qawwina fir-ruħ u l-ġisem bis-saħħa ta' din it-tqarbina li għamilna. U bl-istqarrija tal-fidi tagħna fil-misteru ta' tliet persuni f'Alla wieħed minn dejjem ta' dejjem, bi Kristu Sidna. Amen. Ngħata l-avviż li huwa importanti għal kulħadd. Din hija llum huwa l-aħħar darba illi aħna qegħdin nittrasmettu l-Ewkaristija fuq il-Facebook lil ħutna u dan għaliex bħalma tafu fuq talba ta' l-Arċisqof stess mill-weekend li ġej ħa nerġgħu nibdew iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Ewkaristija u ċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi l-oħrajn kollha bħas-soltu. L-Arċisqof talabna biex nagħmlu dan u l-quddies se jibda minn nhar is-Sibt li ġej filgħaxija, il-quddiesa għas-sitta, il-Ħadd filgħodu tas-sebgħa, tminja u nofs, għall-għaxra bl-Ingliż, għall-ħdax u nofs u tas-sitta filgħaxija. U minħabba però din is-sitwazzjoni li aħna qegħdin ngħixu fiha, ha jkollna direttivi li aħna rridu nsegwu sakemm ma jkunx hemm tibdil ieħor. direttivi li qegħdin jiġu mogħtija minna mill-Arċisqof u anke fuq parir ta' l-awtoritajiet tas-saħħa. U għalhekk qed nitlob lil kulħadd il-kooperazzjoni tagħkom biex dawn id-direttivi jiġu mibduti biex hekk Inkunu nistgħu ngħinu lil xulxin u nħarsu l-ħajja ta' xulxin. Dawn id-direttivi wkoll wieħed ħa jkun jista' jsibhom fuq il-Facebook. U fil-Knisja tagħna, għan-numru tal-quddies u ċelebrazzjonijiet, ngħidilkom direttivi ftit minnhom għax hemm ħafna, għalhekk qed tistgħu tarawhom fuq il-Facebook, nitlobkom tarawhom, fil-Knisja tagħna huwa possibbli biss li jidħlu 80 persuna. Ma nistgħux ndaħħlu iżjed. Id-direttivi li għandna jistgħu jidħlu tmenin persuna biss. Għalhekk huwa importanti li meta wieħed ikun ġej għall-quddiesa jiġi kmieni, Se tidħlu mill-bieb tal-ġenb ħalli b'hekk tkunu tistgħu tisimgħu l-quddiesa b'mod tajjeb, però b'effett in-numru huwa ta' tmenin biss. Dawk kollha li jiġu wara ma nkunux nistgħu ndaħħluhom. Tridu tifhmu li aħna għandna d-direttivi u rridu nobduhom. Se jkollna wkoll għal kull quddiesa ushers li se jieħdu t-temperatura ta' dawk kollha li jiġu għall-quddiesa biex hekk inkunu żguri li dawk li daħlu għall-quddiesa m'għandhomx problemi li bihom jistgħu forsi jkunu ta' problemi għal ħaddieħor. Il-crying room ukoll ħsibna biex nibdew nużawha għall-qrar u dawk li jiġu għall-quddiesa jridu jilbsu visor jew inkella l-maskla. Waqt il-quddiesa lanqas ma jista' jsir kant. Dawn huma ftit ftit mid-direttivi li aħna ġejna mogħtija. temporanjament sakemm ma jkunx hemm tibdil ieħor u għalhekk nerġa' ntenni biex nirrispettaw dawn id-direttivi li aħna bħala saċerdoti, bħala patrijiet irridu nsegwu, irridu ngħoddu lill-Arċisqof u anke lill-awtoritajiet tas-saħħa. Nemmen illi kif dejjem ikkoperajtu se tikkooperaw anke b'dawn id-direttivi illi qed jiġu mogħtija lilna biex insegwuhom. Meta mbagħad tkunu hawnhekk fil-Knisja nagħtu aktar tagħrif dwar dawn id-direttivi li kif għedt tistgħu tarawhom fuq Facebook ħa jkollkom idea ċara Ma' dak li aħna ġejna. Huwa. U dan kollu ħa jsir għall-ġid ta' kulħadd. Kif qal l-Arċisqof jeżisti l-kmandament la toqtolx. Il-Knisja trid tħares il-ħajja ta' kulħadd. Għalhekk sejrin nagħmlu hekk. Aħna lejkom għall-ġid tagħkom u intom lejna għall-ġid tagħna lkoll, u nirringrazzjakom mill-qalb minn issa għall-kooperazzjoni tagħkom. Mela niltaqgħu nhar is-Sibt li ġej flaxija għall-quddiesa tas-Sitta, il-quddies tal-Ħadd bħas-soltu, u nkomplu hekk sakemm M'għidux mogħtija direttivi oħra li forsi nistgħu nibdlu jew inċaqalqu jew inwaqqfu. Imma ċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi ħa jibdew bħas-soltu minn nhar is-Sibt filgħaxija. Ġej, u aħna mill-qalb nilqgħukom fid-dar tal-Mulej ħalli inkomplu mexjin, inkomplu nwasslu l-imħabba tal-Mulej Ġesù bil-kelma ta' Ġesù lejkom li naf li żgur għandkom hekk ħeġġa u għatx għaliha, Tiġu fid-dar ta' Alla, tolbu għal dak kollu li intom għandkom bżonn, u tafu li Alla se jgħinkom. Aħna wkoll min-naħa tagħna, jiena u Father Alfred flimkien mal-lajċi li jaħdmu fil-parroċċa se nkunu ta' għajnuna kbira għalikom. Nirringrazzja wkoll lil Lauren Sala li ħa ħsieb dawn it-trasmissjonijiet minn fuq il-Facebook biex hekk intom stajtu tibqgħu f'komunjoni ma' Alla u tibqgħu tirċievu l-kelma ta' Alla, dak li hu spiritwali, li hu importanti. Nirringrazzjah ta' dan l-impenn ta' kull nhar ta' Ħadd. Nirringrazzja wkoll lil Marija tal-qari u l-kant li tatna f'dawn il-ġranet. u l-Mulej iberikna lkoll tal-ħidma li aħna nagħmlu lejn il-parroċċa tagħna. Nirringrazzjakom. Il-Mulej magħkom. Miegħek ukoll. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu s-Santu. Amen. Morru u għixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu l-ħajja.
Flimkien inkantaw l-Int Malti.